Ýene bir gezek salam mähriban doganlar. Täze ýylyňyz gutly, düşümli bolsun. Türkmenistan ata watanymyz bir wagt girdi täze ýyla, on-on bir gün mundan öňem Türkiýedäki daşary ýurtlardaky esasy köpçülik bolan watandaşlarymyz, ildeşlerimiz, ýürekdeşlerimiz, egindeşlerimiz täze ýyla gadam basdylar. Täze ýylyň bosagasynda iki müň ýigrimi ikinji ýylyň hasabatyny dykgatyňyza ýetirdik. Indi bu gün bolsa iki müň ýigrimi ikinji ýyldaky oppozisiýa, aktiwistlik, adam hukuklary bilen baglanyşykly bolup geçen ýagdaýlara, üýtgeşmelere, türkmenistanlylar bilen baglanyşykly gysgaça bir syn berip jemlemekçi. Sebäbi hemmeki şu gutlagda telefonam gelip dur aňyrdan. Gutlamaly, gürleşmeli, etmeli adamlarymyz bar. Şonuň üçin aýyplaşmaň. Işleň aladalaň arasynda ýetişdirmäge synanyşýas. Aslynda bu gün gündiz Akmuhammet Baýhanow hereketi atly biziň birleşen demokratik oppozisiýa güýçlerimiziň lideri bilen bilelikde etmelidik, gowy taýýarlandyňam ýöne häzir ýylyň soňky güni bolansoň gatnawlarda gaty köp bökdençlikler bolýar. gatnawda bökdençlik bolansoň, wagtynda barmaly ýerine barybilmedi. Şonuň üçin hem efire gatnaşyp bilenok. Aýyplaşmaň, agşama çenli gelip ýetişer diýip, agşama süýşürdik. Aslynda gündiz etjekdik. Onda-da gelip ýetişmedi. Ýöne öňünde-soňunda barmaly ýerine baryp ýetişse bolýar. Zyýany ýok. Mähriban doganlar, iki müň Ýigrimi ikinji ýylda indi türkmen hereketden başlasym gelýär. Näme üçin? Sebäbi bilşiňiz ýaly, biz Hak bileleşigi diýip, dürli pikirdäki, dürli garaýyşdaky, dürli formatda göreşýän, işleýän, iş alyp barýan Türkmenistanyň watandaşlary bilen ýa-da türkmen bolan watandaşlygy başga ýurtlara degişli bolan, başga ýurtlaryň watandaşlary bolan türkmenler bilen gatnaşyp, maslahatlaşyp, käwagt işleşip gelýärdik. Ondan indi iki müň ýigrimi ikinji ýyla geçilende aslynda täze ýyla Täze ýyl bilen bile yglan edeliň şuny diýdik, onda-da ýetişmedik. Şoň üçin fewrala galdy taýýarlyklar. Fewralda onunjy fewralda başlady, on ikisine çenli iki gün diýen ýaly kelle döwüldi şul meselede, ýygnak geçirildi, maslahat geçirildi halkara derejede. Nädip birleşmeli, nähili birleşmeli? Sebäbi adamlar bizar boldular. Her kimiň öz kaprizi bar. Her kimiň bir halaýan zady bar. Şonuň üçin birleşmek, bilelikde hereket etmek gaty kyn. Onda-da biziň türkmenlerimiz üçin. Şonuň üçin bolýar diýdiler, gel töwekgelçilik edeliň, hawa, her kim öz kaprizini, zadyny bir tarapa goýsun, geliň birleşeliň, bileleşip hereket edeliň. Indi biri topar bolup hereket edýär, biri özbaşyna hereket edýär, bir intelligensiýanyň wekili höküminde işläp ýören ýerinde, iş edip ýören ýerinde, gatnaşýan ýerlerinde demokratiki göreşine, Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulyşyna, jenaýatlar bilen baglanyşykly maglumatlary berip, agitasiýalaryny edip göreşip ýör. Ýöne her kim özüçe göreşýär. Resmi bir neme gerek boldy. Resmi bir statusmy diýeli, muny bir resmiýete öwürmeli. Kagyz ýüzünde-de, dokumental muny resmiýete öwürmeli boldy. Nähili edeliň diýdik. Täze bir gurama açjak bolsaň, Bir topar zat gerek täze gurama. Ondan ol guramany tanatmaly. Ol gurama tanalýança, abraý gazanýança, özüni tanatýança ol guramaň reklamasy edilmeli, hobbisi edilmeli. Gaty köp wagt gerek. Ýöne biziň ýitirjek wagtymyz ýok. Bize hemme zatdan gymmat zat wagt. Sebäbi biz belli bir derejede, her kim belli bir derejede, belli bir menzili geçensoň, birleşilen wagty orta gaty uly netije çykýar. Biz diýdik, indi şul edilen işlerem ýitmez ýaly, ýeten menzilimizden yza gaýtmaz ýaly, has öňe gider ýaly, has çalt bizi öňe hereket etdirjek bir formula, bir çözgüt, format tapalyň diýdik. O dilli, bu dilli, iň soňunda Türkmen hereket, dokumentalna, iki müň on dördünji ýylda Germaniýada açylan Hereket demokratiýa dernegi ýa-da jemgyýeti, guramasy höküminde geçýär. Assossiasiýa höküminde geçýär aslynda. Ondan aldyk şoň ustawyna seretdik, zat etdik, kagyzlaryna seretdik, gurjulaň diýrem men. Başga da bar birnäçe adam. Ondan gelin diýdik olar ýaly bolsa menden gelen teklipdal ýa başga birinden başga adamlardan geldi. Hünärmenler bar, türkmen bolmaýan halkara hünärmenler bar biziň maslahat alýan maslahat hyzmatyny bilýän, berýän, geňeşdarlyk edýän halkara hünärmenleri zatlar diýdiler. Şular ýaly bolsa bir taýýar gurama, bilinýän, edilýän gurama bolsa, has çalt hereket edip, netije alyp bilersiňiz diýdiler. Onda diýdik Türkmen hereket bar. Türkmen herekediň ady aslynda birleşildi. Türkmen halk fronty höküminde. Indi käbir ýerde türkmen, birleşen türkmen halk fronty hereket Birleşen Türkmen Halk Fronty höküminde geçýär. Esasy halkara ýygnaklarda, maslahatlarda, zatlarda resmi görnüşde tanadylyşy, söz berilende, çykyş etmeli bolanda tanadylyşy ýa-da dokladlara, hasabatlara geçen görnüşi hereket Türkmen demokratik oppozisiýa güýçleriniň birleşigi ýa-da alýansam diýilýär, orsçasy, şu görnüşde geçýär. Şu guruldy we bilşiňiz ýaly, iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on dördünji fewralynda yglan edildi. Şeýle bir syýasy birleşik Syýasy formatda syýasy dokumentler bilen syýasy statusda ýoluna dowam etmäge karar berdi diýip, biz yglan etdik. Şu iki müň ýigrimi ikinji ýylyň oppozisiýa, aktiwistlik, adam hukuklary işleri üçin edilen iň uly taryhy möhüm bir öňegidişligi boldy. Birleşmek. Türkmenhereketiň ady astynda, şoň dokumendiniň ady astynda, şoň kagyzlarynyň üstünden birleşmek, resmi görnüşe öwrülmek. Hawa. Menem biz yglan etdik, fewral. Fewral, mart, aprel, maý, iýun, iýul, awgust, sentýabr, oktýabr, noýabr. Dokuz aý. geçenden soň, noýabryň ortasynda Türkmen hereketiň alyp barýan işleri üçin däl, Türkmen hereketi üçin däl, umuman, Türkmenistanyň geljekdäki syýasy ýagdaýy bilen baglanyşykly kararlar, planlar, maksatnamalar, proýektler esasynda bir bökdençlik bardy, ullakan bökdençlik. Bir dagdan aşyp geçilmeli. Meselä, pellihanany göreňok, pellihanany görjek bolsaň, ýetmeli pellihanany görjek bolsaň, arada bir ullakan dag duran ýaly bir şular ýaly päsgelçilik bardy. Şol noýabryň ortasynda şol päsgelçilikden geçildi we ondan soň Türkmenhereket, Türkmen birleşen demokratik oppozisiýa güýçleri, şoň guramasy resmi görnüşde ykrar edildi, kabul edildi. Türkmenistan bilen baglanyşykly ähli syýasy işler, ähli meselelerde ygtyýarly we bilelikde hereket etmeli, proýektleri, maksatnamalary bilelikde alyp barmaly diýlip karar edildi we öňümiz açyldy, pellehanany gördük. Indi Ondan-mundan gyýbatçylar, ondan-mundan kazýollar, ondan-mundan parasaçylar, göripler zatlar eýleler, beýleler. Hä, bular ine diňe bir türkmen hereket barada däl. Döwletbaýhan telekanal açjakdy, näme boldy? Men telekanal açyp, açmazlygym seň bir ýeriňe girýärmi, dürtülýärmi, bir ýeriňi gijedýärmi? Hä? Türk Döwletbaý han bir halk üçin bir iş edýän bolsa, etjek bolsa, etsem diýýän bolsa, şu aýdýan, edýän zatlary şular ýalyk biynjalyk edýärmi sizi? Ýaman geň. Zyýan ýok. Indi. Türkmen hereketiň ady astynda birleşildi, şular ýalaky işler hem edildi. Dürli ýurtlara, dürli ýygnaklara, her ýerik gidilýär, edilýär, iş edilýär. Indi şu taýda bir ýagdaý bar, mähriban doganlar. Men şol ýagdaýy siziň dykgatyňyza ýetiresim gelýär. Iki müň üçünji ýylyň On sekizinji iýunynda meň iň uly agam Akmuhammet Baýhanow Aşgabatda basyldy. Aýalyny, çagalaryny aeroportda ugradyp, aeroportdan yzyna gelýärkä harby ulaglar bilen öňüni ýapyp, ýolda durzup, kellesine gara halta geýdirip alyp gitdiler, basdylar. Akmuhammet Baýhanowyň basylan esasy işi Ni donesenie diýilýär. Ýagny Ni donesenie. Edip ýören syýasy işleňi, dillüwüşikleňi, oppozisiýa işleňi, oppozisiýa planlaňy döwlete habar bermezlik. Sen diýýär, şu edýän zatlaňy Sen režime kazyol bolmadyň, režime agent bolmadyň diýip aýyplap, bäş ýyl azatlykdan mahrum etdiler. Men muny näme üçin ýatladýan? Edil şol agamyň basylmagynda öňe sürlen kanuny esas ýaly şol formatda häzir režimiň propagandonlary näme diýýär? Bu diýýär Türkmenhereket, biziň birleşen assosiasiýamyz, oppozisiýa güýçleriniň bileleşigi. Döwlet Baýhan eýle-beýle diýýär, hemmesi ýalan diýýär. Ol ýygnaklara eýle-beýle gatnaşýas, edýäs eýle-beýle. Näme üçin ýalan diýýär? Kazýollar näme üçin gerek? Garemiň küntüleri näme üçin gerek? Köşge garem näme üçin gerek? Küntüler näme üçin gerek? Ulanylmak üçin gerek. Indi, köşküň küntüleri bihabar bolsa, olara tabşyryk berilýär-ä, siziň işiňiz kazýollyk, siziň işiňiz agentlik, şugurçylyk, propagandonlyk. Şoň üçin siz şu zatlary ilki bilen siz ýetirmeli bize diýip. Ýöne olar diňe bir Iki müň ýigrimi ikinji ýyldan ondan öňki edilip gelinýän işler bilen baglanyşyklam hiç hili hiç zat bilenoklar. Hiç hili maglumat bilenoklar. Içi ýanýar. Indi bular aýdýarlar, biz şular ýalaky krutoý, biz şular ýalaky aktiw, şular ýalaky goh-galmagal edýäs. Şagal sürüsi ýaly üýşüp, obadan ilat Atly punkutdan uzakda, garaňkyda, tümlükde uwlaýas, aýak allanda. Şagal ýaly uwlamagy gowy görýäs, başarýas, biz şoňa ökde. Daşary ýurtlardaky propagandonyň kuratorlygyny bize beriň. Aýryň siz bu işgärligiňizi, bulaňyz başaryp bilenok. Näme üçin? Sebäbi Türkmen hereket oppozisiýa bileleşigi bir zatlar edip ýör. Belki gulaklaryna ilýär. Anyk bolmasa-da, azak deňek bir zatlar Bylaň gulaklaryna gelýär. Bylaň gulaklaryna gelmese-de, hojaýynlaryna gelýär. Hojaýynlar aýdýar, Şular ýaly gürrüň bar, anyklaň şony diýýär. Bular anyklap bilenok. Sebäbi biz kör hasasyny bir gezek aldarys. Ýatan ýeri ýagty bolsun, Abdykulyýew dagylar bilen synanyşyk, ilkinji synanyşygymyzda içimizdäki dilini tutup bilmeýän adamlar içip, zat edip, onda-munda oturyşyklarda paraňlap, paşyrdap, paňlap gynansak-da, dilini tutup bilmän, biziň planymyza päsgel berdiler. Birinji rewolýusiýa öwrüljek şeýdip başa barmady. Indi munda biz, munda gaty seresaply, ätiýaçly hereket edýäs. Hemme kişi hemme zady bilenok. Bilmegimizem islämizok. Egindeşler bolubam şolar ýalaky. Gaty seresaply hereket edýäris. Näme üçin? Biziň üçin iň esasy zat näme? Netije. Halkymyza hakykatdan hem häkimiýeti doly alyp bereli, demokratiýany, adalaty doly esaslandyraly. Onnoň bu kozýollaň, propagandonlaň, adam satýanlaň, kezzaplaň, jenaýatkärleň, haramhorlaň, adam satýanlaň, satançylaň Bulaň etmişi bilen baglanyşykly dokumentleri, delilleri, kriminaly açmak, görkezmek biziň işimiz däl. Elbetde bar biziň elimizde. Görkezerdi, eýderdi, berderdi. Meň işim däl. Degişli ýere ýetirdik. Hemmesinem ýetirýär degişli ýere. Şu taýdan aýdylýan, berilýän maglumatlaryň hiç biri, iň azyndan bäş, aňryk etse, ýedi biri-birinden tapawutly, parhly, biri-birini tanamaýan ýurduň içindäki, daşyndaky dürli çeşmelerden tassykladylman, hiç hili halk köpçüligine ýetirilenok. Şu taýdan bir zat diýilýän bolsa, iň az bäş, aňry gitse ýedi gezek dürli çeşmeden tassykladylyp, ondan berilýär. Biz biriniň asly, nesli, eden etmişi, jenaýaty şular ýalydyr diýip maglumat berýän bolsak umumy manyda, şol ýüzde ýüz dogry. Hä, bize maglumat berýän adamlaryň içinde bäş prosentlik on prosentlik öz fantaziýasyny goşýanlar bolup biler, ýöne ýüzde togsan, ýüzde togsan bäş bu gaty ýokary dereje. Şoň üçin, sebäbi sen öz eliň bilen tutup, gözüň bilen görüp, janyna şaýat bolmasaň, ýüzde ýüz diýmek dogry däl. Bolup bilýär, käbir gürrüňler, efirlerde görýäňiz, käbir myhmanlar aralary birhili fantaziýa, şoňa meňzeş zatlaram goşup goýberýärler. Ol işi gyzyklandyrmak üçin, ol ony aýdýan adamyň jogapkärçiligi. Biziň jogapkärçiligimizde däl ol. Esasy zat netije. Indi bu şugulçylar, kazýollar, propagandonlar hiç zat bilenok-a. Biljek bolup dürtüp görýärler, öjükdirip görýärler, töhmet atyp görýärler, göripçilik edip görýärler, her zat edip görýärler, öwrenip bilenoklar. Öwrenip bilmänsoňlaram bulaň içi ýanýar. Indi, bulara garaşýan statýa näme? Edil meň agam Akmuhammet Baýhanowy basan statýalary, ne doneseniýe, ýagny siz, döwlet, hökümete, diktatorlyk hökümete, haram tohuň häkimiýetini syndyrmak üçin edilýän daşary ýurtlardaky syýasy işlere, şol işler bilen baglanyşykly maglumatlara ýetip bilmediňiz. ýetip bilmediňiz, hiç zat alyp bilmediňiz, şolar bilen baglanyşykly bize hiç zat ýetirip bilmediňiz diýip, bulaň işini görýärler. Şonuň üçin bular jan edip, türkmen hereketden, türkmen oppozisiýa güýçleriniň bileleşiginiň edýän işlerinden, şoň agzalaryndan eýdip-beýdip, o taýyndan, bu taýyndan çekip, dürtüp, dişläp, çümmükläp, tüýkürip, her zat edip, öjükdirip, allap, duzaga düşürip, maglumat aljak bolýarlar. Her hili bolup gördüler. Hä, indi üns beriň, ýene bir zat bar. Her ýyl dekabr aýyna gelnende bu şagallar öjükýär. Bu kozýollar, paraşaçylar, operatiwnikleň türsüňini uýanlar, bulaň hemmesi öjükýär. Näme üçin? Ýylyň jemi jemlenýär, hasabat bermeli hojaýynlara. Näme etdiňiz? Hasabat berilýär. Bir. Iki, mundan soň näme etmekçi? Sen kazýollyk wezipäňi dowam etdirmek üçin, seň girdeýjiň kesilmez ýaly näme etjek? Näme etdiň we näme etjek? Şu iki temada hasabat bermeli. Şoň üçin, näme etdiler? Bir-birini satdylar, bir-birini alladylar, bar zat şu, bir-biriniň götüni açdylar. Ynha bulaň hasabaty şu, biziň bir zat diýmegimize gerek ýok, Hudaý uran bulary. Hudaý uran bolany üçinem öz-özleri öz aýbyny açyp otyrlar, biziň bir zat diýmegimize gerek ýok. Biziň işimizem däl bu zatlar, biziň urowenimizem däl. Biz, men dogrymy aýdýan, käwagt şeýle bir ýadaýan, Ýüzümdenem bellidir. Men aýdýan, YouTube işimi has ähmiýetli, ýogsam biziň syýasy alyp barýan gepleşiklerimiz, işlerimizmi? Pellihanany görüp durka. Bir salym diýen arakesme bereýin. Käbir geňeşlerim aýdýa, informasion göreş bu diýýä. Informasion göreşde mediaň güýjüni, täsirini, roluny sen bilýäň, özüňem bilýäň. Eliňden geldiginden ýetişdigiňden edip dur, has aktiw bolmasa-da. Bilşiňiz ýaly biz serekleşdirdik, hepdede bir gezek gün efir edýäs. Wagt ýok, wagt ýetenok. Eger biz wirtuala ýykgyn etsek, wirtual, elektron döwlet diýýäler-ä, wirtual prezident, wirtuallyga girseň, Hakykat ýüzündäki işleň galýar. Şoň üçin, biziň üçin birinji derejede şol, hakyky işler. Biz hakykata seredýäris. Hakykat ýüzünde näme bar, şo bizi gyzyklandyrýar. Bu wirtual älemde tomaşaçy sanynam köpeldip bolýar, agza sanynam köpeldip bolýar, kanallary çişirip bolýar, botlar bilen her hili her zady edip bolýar. Indi bilmeýändir öýdýäňizmi şu zatlary? Biziň habarymyz ýokdur öýdýäňizmi? Siz ejeňizden dogulmankaňyz kakaňyzyň intäk bilinde, taşşagynda ýokkaňyz, taşşak haltasynda ýokkaňyz biz bu zatlaryň içinde gezip ýördük. Işläp ýördük bul işde. Intäk siziň ýaňy doglup Aşagyňyza syçyp ýören döwrüňizde siziň ýurduňyzyň ýolbaşçylary kompýuter diýlen zatlary ulanmany bilmän döwründe biz ulanyp ýördük. Onuň hem iň kämil görnüşini. Şoň üçin bular bilenok, bular götüni tananok. Şoň üçin deňsizi bilen deň boljak bolmagyňam hiç bir manysy ýok. Şondan diýýän, iki müň ýigrimi ikinji ýyldaky türkmen oppozisiýasyndaky, aktiwligindäki, adam hukuklaryndaky umuman ýagdaýlar, türkmen hereketiň edýän işlerini biz hiç wagt, hiç ýerde paş edemizok, etmeris. Haçanda nesip bolsa, häkimiýeti halkyň eline alyp bereris, ondan soň Arhiwleri açarys. Öz arhiwlerimizi açarys. Ondan soň sülçüler öz işi bilen meşgullanar. Başgalary öz işi bilen meşgullanar. Kim näme taryh ýazýanlar, taryhçylar, taryh öwrenýänler öz işleri bilen meşgullanar. Biz başga biriniň işini etjek bolmarys. Ondan soň aýdyşym ýaly, men hiç wagt aktiw syýasata gatyljak, gatnaşjak adam däl. Islämok. Dynç aljak. Sebäbi bu türkmenistanlylar bilen iş salyşmak ýaly nerwini zaýalaýan başga zat ýok. Ýok! Eýdip göremok ýöne kokainem şular ýaly zaýalaýan däldir adamy. Sebäbi iň kelläňe gelmejek absurd zatlar biziňkilerden çykýar. Gynansaň. Şonuň üçin, mähriban doganlar, indi adam hukuklary bilen baglanyşykly meselelerde, adam hukuklary bilen baglanyşykly meselelerde adam hukuklary guramalaryny aldanlar boldy, nädogry maglumatlar bilen, şuňam aşagyny çyzýan, Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary komitetini aldady diýemok. Ýokary, iň esasy güýçli resmileri adam hukuklaryny däl, Ýönekeýje, bärkije, meselem, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň adam hukuklary boýunça Warşawada geçirilýän ýygnagy bar. Şo taýk çagyrylan adamlaň tipine, şolaň profiline, şolaň edip biläýjek zadyna, özüni alyp barşyna, şoňa-muňa bir umuman jemgyýetdäki roluna serediň. Ana, türkmeni şolar wekilçilik etmeli. Şolarmy syýasatçy? Şolarmy aktiwist? Şo manyda aýdyldy. Ýasama ýasama, ýasa ýasama pasport, ýasama žurnalist karty, zat, bu zatlar ýasaldy. Halkara guramalaň, guramalara ýalňyş maglumat berildi, urulmaýan adam uruldy diýildi. Bolmaýan zat boldy edip görkezildi. Ýöne iň soňunda näme boldy? Bularyň hiç biri başa barmansoň, Hawa, men pylanyň buýrugy boýunça seni satdym ýa pylanyny satdym, şu sokuşlygy etdim, şu bulaşyklygy etdim, şu gyýbaty çykardym, o ýalany çykardym, bu ýalany ýaýratdym boldy. Bul işiň soňy. Allajan gorap dur türkmen halkyny. Adam hukuklary meselesini öz bähbidine ulananlar boldy. adamlaň pida ýagdaýyna düşürilen ýa pida edilen adamlaň ýa-da owaldan pida bolan adamlaň maglumatlarynyň üstünden pul ýasaýan biznes edýän adamlaryň nähilligi ýüzde ýüz belli boldy. Ýüzüniň maskasy aýryldy. Köp sokuşlyklaň üsti açyldy. Kimiň kimi oýnap ýörenligi, kimiň kimi aldadyp ýörenligi, kimiň kimi sokup ýörenligi iki müň ýigrimi ikinji ýylda edil gün ýaly, aý ýaly göründi, mese mälim boldy. Şonuň üçin mähriban doganlar, türkmen hereket, türkmeniň oppozisiýa güýçleriniň bileleşiginiň nukdaýnazaryndan Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň jemi şundan ybarat. Nä, indi iki müň ýigrimi üçünji ýyl? Iki müň ýigrimi üçünji ýyldaky planlarymyz, etjek işlerimiz näme? Onam biz aýdamyzok. Sebäbi, dünýäň syýasatynyň kesgitlenilýän ýeri. Bütin dünýäň gün tertibiniň kesgitlenip, bütin dünýäň gün tertibiniň üns merkezindäki ýer ýutub kanallary, ýutub çykyşlary däl. Başga ýerler. Dünýäň meseleleri, dünýäň syýasatlary başga ýerlerde kesgitlenýär. Başga ýerlerde dünýäň meselesini çözýän adamlaryň ünsüne gönükdirilýär we ünsi çekilýär. Ýutup Umuman, kim nämesi edip dur, ýutubda olar ýalaky bir istandardam ýok, kada-da ýok, hiç zadam ýok. Her kim öz eden zadyny edip ýör ýutubda. Şoň üçin, ýutub bir kriteriýa däl, halkara syýasatyň kriteriýasy däl. Ýutubda çykyş etmek, yzygiderli efir etmek zat. Bu belli bir derejede Türkmenistanyň režiminiň propagandonlarynyň halkyň ünsüni sowmak, pikirini üýtgetmek, şolary manipulýasiýa etmek belli temalarda, şoň üçin alyp barýan işlerine halka bir gorag höküminde edilýär. Biziň ýutubda edýän zadymyzyň maksady näme üçin? Hemme zady aýdyp oturmaga gerek ýok, gysgajyk aýdýan. Amerikada radioda bir roman okalýar. Şo roman öň radiýalarda okalýa-da, Türkmenistanda-da okalýa, häzirem okalýamy bilemok. Bölek, bölek, bölek powestlerden, romanlardan, hekaýalardan zatlardan okaýarlardy radiýalarda. Amerikada şolar ýalaky radiýadan bir romanyň bölegi okalýa. Ol romanyň bölegi okalmanka öňündenem aýdylýa, Hormatly radiýa diňleýjiler, By plan romanynyň bir bölegidir. Ýagny by hakyky habar däl diýip näçe gezek üstüni basyp, aşagyny çyzyp aýdýarlar welin şonda-da diňleýjileň, şonda-da radiony tötänleýin şol duýduryşdan soň açyp diňlän adamlar şeýle pikir edýär. Şo taýda şeýle söz geçýär. Marslylar, marslylar gelip Ýer ýüzünde ýaşaýan adamlary basyp almaga başladylar diýlen bir sözlem intäk ol romanyň yzy dowam edýär. Şony eşidýärler adamlar panika. Amerikada şeýle bir panika bolýar taryhda. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ençe günläp adamlary köşeşdirip bilenoklar. Köşeşdirip bilenoklar. Ynha, siz jemgyýetiň akly bilen, pikiri bilen, aň-düşünjesi bilen oýnasaňyz, şu propagandonlar şony etjek bolýar. Şu propagandonlaň maksady şu, Türkmenistanyň kellesi şolar ýalaky bolmaly. Balygyň Ýady ýaly bolmaly. Düýnki edilen kezzaplygy, düýn özüni aldanlary ýadyndan çykarmaly. Öňki ogrulary, köne ogrulary, kazyolary ýadyndan çykarmaly. Kazyolary gahryman höküminde görmeli. Kezzaplary, tohum-tiji bilen haramçylyk edip ýörenleri, haramçylygyň rekordyny goýanlary, kitabyny ýazanlary gahryman hasap etmeli. Şeýle düşünje sokuljak bolýar biziň watandaşlarymyzyň aňyna. Näme üçin? Ýaňky aýdyşym ýaly, ondan halkyň aňyny zäherläňden soň, paraliž, ysmaz edeňden soň, yňdyrma edeňden soň, ondan o köpçüligi, ol süri, süri bolýar, mankur sürüsi, ony isläniň ýaly oýnap bilýär. Olam kimiň bähbidine? Halky. ulanmak isleýänleň, öz peýdasyna ulanmak isleýän haramhorlaň bähbidine Berdimuhamedowlar ýa Berdimuhametler, Berdimuhamedowlar ýaly başga haramhor maşgalalaň, şu haramçylyk režimini gollaýan maşgalalaň klanlaň bähbidine. Şoň üçin şular häzir türkmen halkynyň psihologiýasyny bozjak bolup elinden gelen ýalan propagandany alyp barýarlar. Bir aýdýan, birinji aýdýan sözüni, ikinji aýdýan sözi ýalanlaýar. Özi özüni ýalanlap otyr. Utananogam ýöne. Şolar ýalyka adamlar. Mähriban doganlar, şoň üçin biziň Türkmen demokratik oppozisiýa güýçlerimiziň bileleşiginiň, Türkmen hereketiniň iki müň ýigrimi üçünji ýylda etjek işleri bilen baglanyşykly maglumat soraýanlar bar. Üç ýüz gowy üç ýüzden gowrak gutlag geldi hemmesine minnetdarlyk bildirýän. Ýekän ýekän aýdyp oturmaga wagt ýok. Ýene bir kunluk bir ýere gitip gelmeli şoň üçin. Hiç zada ýetişemok. Aýyplaşmaň. Hemmäňiziň gutlaglaryňyzy kabul edýän we hemmäňiziň adyňyzdanam gutlaglary men kanaldan ýetirdim tomaşaçylara. Şonuň üçin aýyplaşmaň mähriban doganlar. Biziň maksadymyz halka, Türkmenistanyň halkyna, watandaşlaryna erkin, azat, adalatly, arassa, halal hökümet gurup bermek, döwleti şu haramzada kozýollardan, haramhorlardan, taşşakçylardan arassalap bermek. Adalaty dikeltmek Türkmenistanda. Türkmenistan döwleti mundan soň talançylaň karyollaň ogrulaň eline geçmelilä. Üçden soň puç mundan soň diktatorlyk bolmalilä Türkmenistanda. Türkmenistan gupbaý aljak döwlet bolmaly. Dünýäň görelde alýan döwletleri biri bolmaly Türkmenistan. Şoň üçin biz şol netijä ýeteliň egin-eşigimiz bilen bile şony biz türkmen halkyna sowgat edip bereliň. Ondan soň näme açyşmaly, näme edişmeli bolsa ondan soň göreberýäs. Ýöne şoňa çenli men indi pellihanany görüp duramsoň başga işler bilen men meşgullanjak däl. Şony bilip goýuň. Aýtjagam däl edýän işlerimizi, strategiýamyzy. Hä, indi. Iň esasy tapgyr iki müň ýigrimi üçünji ýyldaky näme bolar? Nesip bolsa. Esasy egindeşligimizi şu türkmen hereketiň Türkmenistanyň Halk Respublikasynyň içinde wezipe alyp biljek, şol işlere goşant goşup biljek watandaşlarymyzy saýlarys, iki müň ýigrimi üçünji ýylda saýlarys. Her kim nämä ukyply bolsa, ukyby boýunça wezipe alar, işlär, biz ýurduň daşynda alternatiw bir hökümet gurarys. Gaýybana hökümet diýilýär. Gaýybana hökümeti gurarys, hemmämiz bir ýerik birleşeris. Çagyrmaly adamlarymyzy ýekän-ýekän anyklap, resmi ýagdaýda çagyrarys. Çagyran adamlarymyzyň güzeranyny, hemme zadyny Türkmen hereket guramasy öz boýnuna alar. Hiç kimiň kellesinde meň maşgalam näme bolar, meň dogan-garyndaşlaryma näme bolar, men ekläp ýören adamlarym indi näme bolar diýlen zat bolmaly däl. Hemmesiniň kellesinde bir zat bolmaly, biz nätsek pellihana ýetjek wagtymyzy, möhledimizi gysgaldyp bileris. Has effektli, täsirli nähili işläp bileris? Şonda, şonda telekanalam bolar, gaýybana hökümetimizem bolar, hemme zadymyzam bolar we şondan soň gysga wagtda-da Hemmämiz Türkmenistanda ata watanda görüşeris. Şondan soň jüýje salamalymy? Kürre sanamalymy? Guzy sanamalymy? Owlak sanamalymy? Näme sanamaly? Ana ondan görüberýäs. Kimiň kimdigini netijä seredip görersiňiz. Iki müň ýigrimi üçünji ýyl hemmäňize gutly, düşümli bolsun. Iki müň ýigrimi üçünji ýyl türkmenistanlylar üçin diňe bir türkmenistanlylar üçin däl, Türkmenistanyň töweregindäki ýurtlarda türk häzirki gepleýän Türkmenistanyň resmi türkmen dilinde gepleýän Türkmensähradaky, Owganystanyň demirgazygyndaky, Awgänistandaky, Özbegistandaky türkmen doganlarymyz üçin bir ýigrimi, ýigrimi bäş millionlyk türkmen ilaty başdaýda köpçüligi bar. Şu türkmenleň geljegi taýdan möhüm üýtgeşmeler bolar, nesip bolsa, iki müň ýigrimi üçünji ýylda. Şonuň üçin iki müň ýigrimi üçünji ýyl türkmenler üçin täze döwür, diňe täze ýyl däl, täze ýyly, täze döwri getiren täze ýyl. Täze Türkmenistanyň Halk Respublikasyny döredip işe ýola düşürjek täze ýyl. Hemmäňiziň hemme planlaryňyzy, hemme zadyňyzy adalatly, halallyk bilen, päklik bilen täzelejek hemme zadyňyzy Täze ýyl. Türkmen hereket şu halkyň we Watanyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirer. Ondan soň siz towuk ketege tilkini garawul edýäňizmi, möjegi garawul edýäňizmi, maýmyny garawul edýäňizmi, kepjebaşy garawul edýäňizmi, Kimi garawul etseňiz şony garawul edip, sagat ýaly işläp duran kanuny ýola goýarys. Ondan soň galanyny halkyň özi karar berer. Täze ýylyň iň soňky, köne ýylyň iň soňky täze ýylyň birinji gepleşigi boldy. Gynansak-da ýetişip bilmedik. Ýolda yzda köp eglenmeli boldy. Şoň üçin mähriban doganlar iki müň ýigrimi ikinji ýylyň aktiwistlik, oppozisiýa we adam hukuklary taýdan biziň nukdaý nazarymyzdan jemi görnüşi şundan ybarat. Onda täze ýylda täze döwürde täze gepleşiklerde Täze sepgitlerde görüşýänçäk mähriban doganlar. Alla ýaryňyz bolsun. Gutlaglaryňyz üçin köp sag boluň, köpüsine ýetişip jogabam beribilemok. Elimden geldiginden ýetişmäge synanyşýan, ýöne aýdýan meň esasy işim şol syýasy işler. Bütin taýýarlyklaryň içinde men ba, Şonuň üçin täze gurulmaly hökümet çagyrylmaly adamlar, saýlanmaly adamlar, olara döredilmeli iş şertleri, olaryň ýaşajak ýeri, olaryň iýjek-içjegi, olaryň maşgalalarynyň howpsuzlygy, hemmesiniň garamaty biziň boýnumyzda. Bu oýunjak iş däl. Bu az iş däl. Ýigrimi dört sagadam ýetenok bul işlere. Şoň üçin aýyplaşmaň. Köp wagt gijä galýas. Wagtyndan giç bolýa. Ýetişibilemzok. Şoň üçin aýyplaşmaň. Täze ýyl hemmäňize düşümli bolsun mähriban doganlar. Täze ýyl Türkmenistana halkyň ýyly. Halkyň häkimiýetiniň ýyly. Netijä seretmeli. Biriniň paňlaýanyna, biriniň göripçiligine, biriniň propagandonlygyna, ýalan propagandasyna däl. Deňeşdiriň. Bir adam bilen bir adamy deňeşdireňizde, şoň aýdýan we eýdýän işlerini deňeşdiriň. Şonda hakykat orta çykýar. Her kim eder-eder, ýözen eder. Ýagşylyk etseňem saňa gaýdyp gelýär, ýamanlyk etseňem saňa gaýdyp gelýär. Şonuň üçin biz ýagşylyk etmegiň tarapdary. Hatda Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir, ýamanlyga ýagşylyk är kişiniň işidir diýýär ata-babalarymyz. Onam başarýas, onam edibilýär. Onam görersiňiz, nesip bolsa. Onda mähriban doganlar, ýeneki efirlerimize çenli. Täze ýylyňyz Täze döwrüňiz, Türkmen halkynyň ýyly, iki müň ýigrimi üçünji ýyl hemmäňize gutly, düşümli bolsun! Hemme zadyňyz täzelensin, täzelener, hemme zadyňyzy täzeläris, nesip bolsa, mähriban doganlar! Hoş sag boluň, saglykda görşeliň! Alla ýaryňyz bolsun! Täze ýylyňyz gutly bolsun!